Kei te whakarite ngā iwi o Taranaki mō te torona atu a Kīngi Tuheitia rāua ko te Tumuaki o te Hāhi Rātana kia hui tahi ki a rātou. E ai ki ngā kōrero, ko te whāinga i tēnei hui, he whakakotahi ake i ngā reo tōrangapū Māori i te aranga mai o te kāwanatanga hou. Nā, kua hono mai i tēnei wā, ko Rāhui Papa, māngai o te Kīngitanga. Tēnā koe, Rāhui. Nau mai, hoki mai. Tēnā koe Peata.
Tēnā koe Peata. Tuatahi ake, hei huataki pea i tā tāua kōrero, tēnā koa whakarāpopotangia mai ngā tūhononga o nehe i waenga i te Kīngitanga me ngā iwi o Taranaki.
Mai anō, mai anō. Ko te wahine puna rua a Turi, ko Hinekewa te tuahine o Hoturoa. Heke iho mai rā ki a Tāwhiao, a ki a Te Whiti, ki a Te Ua Haumēne, ki a Tohu Kākahi, ki a Tītoko Waru, ā, ko te, ā, ko te āhuatanga, ā, o te ahi o te whanaungatanga. I tatū mai rā, i roto i ngā iwi raupatu o Taranaki, o Waikato, e mau tonu nei, ko ngā kīwai o te kete, nā tēnei e kōrerotia tonutia nei. Nā, ko, ki taku mōhio kai te hiahia hoki a Kīngi Tūheitia ki te wherawhera i ngā tikanga tuku iho i ngā, ngā poropiti Māori me ō rātou whai take i ēnei rā. Tērā whakamāramahia mai tērā kaupapa.
Ka nui nei tō tātou okioki ki runga ki ngā kupu ōhākī, ki ngā kupu tongikura, ki ngā ki ngā kupu whakaari a a ngā mātua. E whiti e tohu takoto rapua te mea ngaro hoki ake nei au ki te riu o Waikato ki tā Rāwiri he roimata tāku kai te ao i te pō. Ngēnā tūmomo āhuatanga e mau tonu nei i roto i ngā whakatupuranga. Heoi anō. Ko te āhuatanga ki ngā poropititanga i te wā i a rātou, he aha ianei te poropititanga mō ngā rā kei mua tonu kei ngō tātou aroaro ā taihoa ake nei, ā roa ake nei, ā, koia tēnei ko te matapakitanga, koia tēnei ko te huihui tahitanga, ko te wānangatanga ki ngō tātou huānga o roto o Waikato, o roto o Tainui, o roto o Taranaki whānui. O he aha ō whakaaro rāhui mō tēnei take?
E hiahia ana au kia, kia tupu matomato mai te tupu o ngā kupu whakaari o ngā tongi kura hei arataki i ō tātou iwi. E tika tonu ana kia mau ki ngā kōrero o nehe, ki ngā kōrero o tāukiuki. Heoi anō, ko tāku, he whakariterite i te āhuatanga ki te tūāpapa ki ngā tātou tamariki, ki ngā tātou mokopuna i roto i ngā tongi kura o tēnei rā, i roto i ngā kupu whakaari o tēnei rā, i roto i ngā poropititanga kei mua tonu kei te aroā. Ka pai.
Na, ko Te Whare Huka Wano, nō Te Kāhui o Taranaki, tētahi o ngā mema o te Kaunihera Tohutohu a te Kīngi. Mā reira hoki e e pakari ake ai ngā taukāe a te Kīngitanga ki ngā māngai a iwi o Te Kaunihera.
He tika tonu, ko te 12 a Tāwhiao i tonoa atu ki Parihaka i runga i te tohutohu kia kaua rātou e hoki mai ki te kāinga. He āhuatanga o roto i te wairua tērā mahi. Heke iho mai ra, a ki te wā i tatū atu ai a Korokī, a ki runga o Parihaka, a Te Atairangi-kāhu, a me ngō tātou kaumātua, a a Hēnare mā, a Te Whati mā, a wai atu, a wai atu. Ka mutu, koia tēnei pea te te tuatahitanga o te haerenga ake o Kīngi Tūheitia Pōtatau Te Wherowhero te tuawhitu, a ki runga o Parihaka. Kia torotoro i te wairua koirā te mahi nui, Koe kia torotoro i te wairua hei atawhai i ngā mahi a te kikokiko. Koina anō te whakaaro nui kei roto i te haere ngākene.
Tēnā, whakamāramahia mai te tirohanga, te Kīngitanga e pā ana ki te whakakotahi ake i ngā reo tōrangapū Māori i te aranga mai o te kāwanatanga hou.
Ka mutu, i roto i ngā tau, i a Māui Pōmare mā, i a Te Rangi Hīroa mā, tatū noa mai ki a Iriaki Rātana, ki a Koro Wētere mā, ko te whāinga atu kia whakakotahitia te tai hauāuru whānui tonu. E hāpai nei ngā mahi, e. Arataki nei ngā mahi, e whakaoreore nei ngā mahi hei painga mō te iwi. Ka mutu, kaua ko te tai hauāuru anake, engari ko te ao Māori tēnei e kōrerotia nei. Ā, ka mutu, ko te hiahia kia whakakotahitia ngā whakaaro. Mehemea ka noho nei, ka noho nei tātou he tōtara wāhi rua he kai nā te ahi, engari ia ki te whakakotahi i a tātou ā, inā, inā te nui o te wāriu o te whakatakoto kōrero ki te kāwanatanga, ahakoa ko ai te kāwanatanga, ahakoa kikorangi, ahakoa whero, ahakoa he aha nei te tae, ko tā te Māori me whai wāhi ki ngā kaupapa kōrero a te Māori hei painga Mō te katoa o Aotearoa. Koinei tonu te mahi a ngā hea o Te Kāhui Nīra.
Tērā tētehi mahi, tērā tētehi mahi, engari ko te āhuatanga o te wairua, ko tā te, ko tā ngā heamana ā-iwi, ko tā rātou he mahi i roto i te kikokiko, he mahi i roto i te āhuatanga ki te whakapiki i te ora ā-kikokiko nei i ō tātou iwi. Engari ko tā te Kīngitanga, ko tā Parihaka, ko tā te Hāhi Rātana, e hiahia ana kia noho mai he korowai wairua ki ngā tātou tamariki, ki ngā tātou mokopuna, ki ō tātou whānau. Mā konā, ka kitea mai rā te toutou i te ahi o te whanaungatanga i roto i te wairua, mā te wairua anō te kikokiko hei tohutohu, hei ārahi. Ka pai.
Koina noa iho i tēnei wā, tēna rawa atu koe rāhui i wāuna whakamārama.
Noho ra mai. Kia ora pea ta nga mihi nui.